Edep-yhtyram ýörär ýaly, zorba-zor biri-birinden tekepbirlik edip açylyşmaz ýaly, zorba-zor Ah, kafirligiň beren zulmy ahym be! Kafirligiň dünýäni azaşdyran zady ahym, näme ol? Heleý-de biz ýaly adam diýip-de gulak asyň. Heleý, heleý, erkek-zenana parhy ýok diýip. Erkek zenana parhy bardygy belli dälmi näme? Zenana göwreli bolýar, zenana çaga emdirýär. Erkek zenana parh eder-dä. Erkek zenana parhy ýok diýen kefi, diňläň, bir erkekleň pikirine guýdular. Bir zenanalyň pikirlerine guýdular. Diňläň, o hem dünýäk bir zerer berdi, ynsanyň ýaşaýşyna bahakyl zerer berdi. Näcirä? Hamana filmleri gözleýän ýa hamana biriniň ylmy sowady känmişdik, kafyrlygyň kesin kän gulak asýa, kitaplaryny kän okyýa, erkek zenana ikisi bir diýip okyýada, ohem hamana izdiwaç etýä, ärheleý bolýa, ohem erkegini özi ýaly görýä, şuňa men hormat goýmalydyryn diýip ýadyna salmaýada. We o erkek-de şeýle. Behişde zenanadyr. Atamyz Hezreti Adamyň gafyrgasyndan halk bolan, indi-de Hudaýyň ady tutulyp, akl edildi, är-heleý bolundy. Men şuňa rähm etmek, men şuňa rähm etmek wezipemdir diýmeli-la. Näme diýip men muňa rähm edeýin diýýär. Äri-ha, näme, bu döwür adam, men-de bir adam diýýär. Heleý bilen erkek parhy ýok diýýär. Muňda gursagyndan rähm aýryldy-da. Gadymdan ýaşaýan, arassa ýaşaýan, ylymdan habary ýok, emma musulmançylykda zenanasyna rähm edipdir, ärine hormat goýupdyr, elipbiý ýazyp bilenak togsan ýaşa çenli edep-hormat bilen ýaşap ulalypdyrlar. Galmagallary bardyr ýaşaýşynda, emma biri-birine ol ýüreginden zenanasyna rähimli bolup, o-da ýüreginden adamsyna hormat goýup geçipdir. Tä bi ýaňky kafyrlaň bir birin bir zalym bolup beren pikirleri bada erkekeleýiň parhy ýok diýip. Eý jemaat bir sada mysal aýdýyn ýaş oglanlar. Köplerçe kafyrlaň özüniň bir kanuny bar. Kafyrlaň ha. Meselen bir zenana haryç haryç ez keşwer başga ýurtda okyjak bolsa äriniň ymzasy gerek. Kafyrlaň arasyndaky kanunyň birisi. Zenana haryç ýurdy, başga ýurdy gidip okyjak bolsa, äriniň ymzasy gerek. Hop, emma indi bir musulman zenana şol kafirligiň kefine alnypdyr da, erkekeleý näme parhy bar diýip. Ärine aýdýar, eger ymza etmeseň men senden aýryşjak diýär. Kafirligiň arasynda kanun bar, ymza alyp gitmeli ärinden. Bu musulman ony kabul etmejek bolup otyr. Şo kefe alynýar-da.

Ýa zenanasyna rehimli bolmak indi zerermi? Din, islamyýetiň aýdýan zady. Eýämiz Allah Azzüljelal aýdýar, Är zenanasyna rehimli bolsun diýýär. Ýaňy açyk-açyk aýdyldy. Zenanasyna äd, adamsyna hormat goýsun diýýär. Şuň giresiniň gürrüňi zererli ýa beýleki bolupdyr. Bir musulmanyň ahlagyny görüp, dinine zerer bermesin. Bir adamyň ahlagyny görüp, bi-iman dünýeden geçagamasyn.

Ene-atasy musulman bolup-da, ene-atasy Allahu ekber diýip-de, bismillah diýip-de, elhamdülillah diýip geçenligi muňa haýyrsyz bolupdy, bu kafir geçamasyn bu ogul. Ýa zereňsirap, ýa okuwlysyrap, ýa owadansyyrap, ýa bir topar adamyň kepine gulak asyp, o-da bir nejis adamyň kefi.

Bi Bismillähiň, bi Allahu Ekberiň, bi Dähretiň, bi Guslyň, bi ärine hormat, bi zenanaga rähm, şodur şu nurdur. Şodur şu eýämiz Allahdan rahmatdyr, eý musulmanlar! Oglanjyklara, gyzlara terbiýet ber. Elinden tutup medersä iberip-de, elinden tutup danyşga iberip-de, alyň hak açsyn, bar Alla ýaryň diýip-de, Öwrülip öýe gelýänçä kapyr bolup gelagamasyn ogul-gyzymyz. Gaýta aýdaýyn. Öýden haý men sowatly etjek, okuwly etjek diýip ýola salyp, musulman edip öýden çykaryp, öýe gelýänçä kapyr bolup gelagamasyn öýmüze. Ýok, kapyr bolup gabryna giregamasyn. Garaňky bolup ebedi ýaşaýşy kyýamadyny ýakagamasyn. Iman gürrüňi, nur gürrüňi, gysgaja gürrüň. Äriň wezipesi rehimli bolmak. Muny nädeýin? Kurany Kerimden aýt. Ve lehunne. Kur'an äwwel zenanaň hakyny aýdypdyr. Haky diýýän wezipesi däha. Haky, algysyny aýdypdyr. Ve lehunne. Äwwel zenanaň hakyny aýdypdyr. Ýagny äriň wezipesini aýdypdyr.

Ine Kur'an işi. Hiç kim kiplemäge jaýy ýok. Ine Kur'an Allah'ın kelamı işi. Her kim Arapça düşünýän bolsa şoňa düşünýär. Ýene aýdýyn. Ve lehunne. Awvel äriň wezipesini aýtýar Hudaý Taala. Heleýiň hakyny aýtýar. Soňra heleýiň wezipesini aýtýar, äriň hakyny aýtýar. Ve lehunne heleýiň haky diýdigi. Mislullezi aleyhinne soňra äriňkini aýtýar. Bir wagtda bir adam bir arassa imanly zenanany aldap beýdip-şeýdip, bagyşlaň, zynaga razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Baý ýaňky zenana razy bolmajak bolupdyr, ýaňky adam muny razy etipdir zynaga. Bolýa diýipdir ahyry. Oňam adam aýdypdyr, gapylar gulplanla diýipdir. Zenana bolýa diýipdir. Ýortup imanly zenanamyşdy. Hudaýyny tanyýan adammyşdy. Gapylary gulplaşdyrypdyr hemmesini. Oňam ýene öwrülip gelipdir şo barmaly otaga. Bir gapa güýjüm ýetmedipdir gulplamaga. Asyn şeýle gulplajak bolum bolmady diýipdir. Haýsy gapyl diýip turupdyr ýaňky hafa adam, zalym adam. Onda oturanda aýdypdyr, Ýok, otur-a diýipdir. Meň aýtýan gafym bu otaklary gulpladyň diýipdir. Özümiz bilen Allahtagalaň arasyndaky gafyny gulplap bilmedim diýipdir. Her ýerik bardym, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaýtagala biziň zynamyzy görmesin etjek boldum, bolmady diýipdir. Meň-ä elimden gelmedi, seň eliňden gelermişi diýipdir.

Men-ä diýipdir, hemme gapyny ýapdym diýipdir. Emmä bir gapy bar, şony her jere ýapjak boldum, başarmadym diýipdir. Görmer ýaly etjek boldum, bolmady diýipdir. Ýaňky adam şyň kepine müteessir bolup, ozal bu gadar ahun ulamaň kepine wagyzlanmadyk adam, indi bir imanly zenanaň, hakykat aýtýan kepine müteessir bolup, ölünçä tobaň içinde bolup, bir çyn Hudaýyň dostlaryndan, öwlüýa adamlardan boldy diýipdir. Gaty bir çeleki adat. Gaty Hudaý Taala, Pygamberjan, eziz dinimiz söýmeýän bir nihaýat bir hapa bir kesip adatçy. Eý dostlar, şerigatda şerm ýok diýýär. Bir adam, Ebu Henife razyýallahu anh, biziň mezhep başymyz, merje'e taklidimiz, biz Hanafi mezhepde Ebu Henifeden taklid edýäris. Biz hanafy mezhebiň hökmüdir-ha, hökmüdir-ha, hökmüdir-ha, bir adam, bagyşlaň, gaýynanasy bilen salamlaşanda, pikirine, ýüregine şehwet düşse, şol adam zenanasy hutba-hut aýrylyşýar şondan. Ebedi aýrylyşýar. Hiç wagtda-da şony alyp bilmeýär. Eý dostlar! Hudaýy ýüregim ýanyp aýdýan, şi hepdäň içinde, ýaňy jummadan önçäki sişenbemi, çarşenbede bir gül ýanak jowan oglan gelip sorady, Gaýynenemiň salamlaşamda şehwet geldi maňa hökmüm näme bolýa diýip. Ebu Hanipäň, Fykhy Hanafide, hökmi, şul adamyň zenanasy talak bolýa, hiç unwan, hiç wagtda-da şony alyp bilmeýä, ebedi bir-birinden aýryşmaly bolýaly. Oglan ketmiş. Oýun ketmiş. Bu gulakdan salyp bu gulakdan çykarmaly kepmişi. Meň ýüregim päk diýip özüňi aldamaly kepmişi. Aý bolar diýip gaty tutma diýer ýanak kepmişi. Ýa-da bir bärde ozal salamlaşanda aý palan gelleje aý palan daýzam diýip salamlaşylanda şäwet gelse soňram şoň gyzyny alyp başarmyýa. Soňunam şoň gyzyny alyp bilmeýär ine fykh hanafyň hökmi şi. Hulasa hem aýal loguldy hudaýa köp şükür ulamalardan eşdeller bäri indi el uzatmeýäler. Hem dostla nämä gerek öz zenanaň öz eneň el uzat ondan başga bärekella şu el uzatmaýanyňyz gowudyr.